Jisimni David Mifsud, naħdem ġewwa l-Università ta' Malta bħala professur, naħdem fl-Istitut tal-Earth Systems, eh, u apparti minn hekk jagħtu wkoll direttur tas-Center for Liberal Arts and Sciences. L-interess tiegħi fin-naħal beda meta ġejt Malta wara li lestejt id-dottorat mill-Iżvizzera u dak iż-żmien kont dħalt naħdem mad-Dipartiment tal-Agrikoltura. Kont nieħu ħsieb il-laboratorji tad-dijagnostika, mard tal-pjanti, eċċetera. Però dak iż-żmien ukoll riduni illi nibda nieħu ħsieb ukoll is-settur tan-naħal. Għax kienu qalu isma' ħa da jistudja kien studja l-insetti mela allura n-naħal huma insett u allura jista' anke jieħu da ħsieb da sett u jiena tant kelli xogħol illi ma xtaqtx nagħmel dan il-pass. Però at the end of the day isma' aċċettajt illi anke nieħu ħsieb is-settur tal-apikoltura f'Malta, però jiena ma kellix first hand experience ta' da xogħol. Ma kellix. U allura għad tisma' jekk jiena verament nixtieq illi nieħu ħsieb dan is-settur f'Malta, irrid bilfors nitgħallem kif inrabbi n-naħal. Allura bdejt bi tliet kaxxi, bdejt irrabbi n-naħal, bdejt nitgħallem fuqhom. sabiex ikolli l-expertise biżżejjed biex inkun nista' ngħin lil dawn in-nies li kienu jrabbu n-naħal ġewwa l-gżejjer tagħna. Fil-fatt u mbagħad mort ħafna korsijiet barra minn Malta, għamilt ħafna studji fuqhom, ikkollaborajna ma' ħafna nies li huma esperti f'dal-qasam. Jiġifieri prattikament din in-namra lejn l-apikoltura qisu bdiet 25 sena ilu. Fir-reġjun tal-Ewropa estiża, biex ngħid hekk, jeżistu diversi razzez ta' naħal li huma differenti minn xulxin. Jeżistu iktar minn tużżana fil-fatt. Issa, kif dawn ir-razzez isiru b'mod evoluttiv? Prattikament dawn isiru b'mod naturali Għaliex dawn isibu ruħhom iżolati tajjeb f'ċertu reġjuni tal-Ewropa u f'dak ir-reġjun partikulari allura dal-insett jibda jaddatta għal dak il-post partikulari, il-klima ta' dak il-post, l-ambjent ta' dak il-post u l-affarijiet kollha illi hemm f'dan il-post, il-pjanti, l-annimali, kollox, tajjeb? U dan huwa proċess ta' evoluzzjoni, Tajjeb, evoluzzjoni. U allura jista' jagħti l-każ illi dawn jibdew jinbidlu xi ftit mill-istokk oriġinali biex jaddattaw ruħhom għal dak il-post partikulari u jibdew u tibda tara ċertu differenzi. Tajjeb? U fil-fatt dan huwa li ġara wkoll bin-naħla. In-naħla f'diversi reġjuni tal-Ewropa insibu li evolviet f'razez differenti. Tajjeb, għandna waħda Malta, hemm waħda l-Maċedonja, hemm oħra n-nord tal-Ewropa, tajjeb hemm oħra ġewwa l-Italja. U ovvjament dawn tajjeb illi nifmu li dawn saru b'mod naturali. Da mhux bħal meta l-bniedem jipprova jibbridja tip razza ta' kelb, per eżempju, eh? Mhux qegħdin hemmhekk. Imma qegħdin fi proċess naturali. U meta għandek dal-proċess naturali u nibdew naraw illi dawn ir-razzets differenti, li dawn ir-razzets huma differenti minn xulxin, u ovvjament hemm illum il-ġurnata għandna ħafna teknoloġiji ta' kif aħna nistgħu naraw illi dawn huma fil-fatt differenti minn xulxin, Nibdew dawn jibdew jissejħu speċi differenti. Tajjeb? Eh? Speċi differenti. Fil-każ tan-naħla, eh? Di ma saritx, daw ma sarux speċi differenti, ma saru sotto speċi differenti. Imma allura d-domanda hija issa imma x'differenza hemm bej speċi u sotto speċi? Sotto speċi L-aħjar definizzjoni nista' ntik hija li dawn is-sottospeċi jekk jien naqbad in-naħla ta' Malta ġifieri u noħodha ġol Italja, dawn xorta jistgħu għandhom il-kapaċità li jitgħammru u li t-tfal tagħhom biex ngħid hekk ikunu tajbin biex jagħmlu iktar tfal. Tajjeb? Ġifieri, mentri l-ispeċi, meta inti tevolvi fi speċi, speċi tista' titammar ma' speċi differenti, però il-proġeni tagħha, it-tfal tagħha, ma jkunux jistgħu ikomplu jagħtu l-wok għal ġenerazzjonijiet li huma fertili. Tajjeb? Mentri, f'każ ta' sottospeċi bħalma hija n-naħla, tajjeb, in-naħla għadha qiegħda tevolvi, eh, daw ir-ratez differenti li naraw fl-Ewropa, daw jekk jarġaw jintaqgħu ma' xulxin jistgħu jitamru u jkollhom naħal ġenerazzjonijiet ta' naħal illi ikompli eh, jiġġenera naħal ieħor. Ġifieri dik hija differenza bejn speċi u sottospeċi. U fil-każ tan-naħal qegħdin daw ir-razzets differenti li samina fil-bidu huma fil-fatt sottospeċi differenti. Per eżempju, n-naħla ta' Malta li evolviet għal-klima tagħna sibna matwa eh, fin jidir li 1992 eh, kien hemm xogħol xjentifiku kbir fuqha u sabu li din hija differenti minn sottospeċi ta' naħal ieħor li hemm fl-Ewropa. U ddeċidew allura li ituwa status ta' sottospeċi ġdida endemika għall-gżejjer Maltin u fil-fatt semmewha Apis mellifera rutneri. Apis huwa l-ġeneru, mellifera hija l-ispeċi u s-sottospeċi f'dal-każ hija rutneri. Per eżempju n-naħla tal-Italja ta' Bologna hija Apis mellifera ligustica u hemm oħrajn bħal dawn. In-naħla Maltija. Meta wieħed jaraha kif tidher minn barra, dik li tissejjaħ karatteristika fenotipika tagħha, hija naħla li hija pjuttost skura fil-kulur, kważi tganġi fl-iswed, qed tifhimni? Mentri per eżempju s-sottospeċi Taljana hija hija waħda li tganġi fl-isfar, eh? Għandha ħafna iktar sfurija fl-addome tagħha. Jiġifieri, il-Maltija dik hija waħda mill-karatteristiċi li illi ma ssibhiex f'naħal ieħor. Però mbagħad għandha karatteristiċi oħrajn. Adattata ħafna għall-klima ta' Malta. In-naħla tagħna taraha toħroġ tira fuq il-fjuri anke fir-riħ, anke meta t-temp ikun ħażin. Jiġifieri jekk inti jkollok Żewġ kaxxi, waħda bin-naħal Taljan u l-oħra bin-naħal ta' Malta ħdej xulxin, inti tara li n-naħla Maltija toħroġ f'temp ħażin, tagħmel xogħolha, mentri l-oħra jibqgħu ġewwa. Fl-istudji li għamilna wkoll aħna sibna li n-naħla Maltija hija ħafna iktar reżiljenti għall-mard, għal ħafna affarijiet, anke pereżempju dawn l-aħħar tmien snin kellna problemi bl-oriental hornet, tajjeb, il-Vespa orientalis, eh? U rajna, osservajna li n-naħal Malti, eh? X'ħin din tmur biex tipprova tidħol u tattakkah, dan joħroġ għaliha, eh? idawwarha bin-naħal u ħafna drabi joqtolha. Mentri n-naħal l-ieħor, is-sottospeċi l-oħrajn li mhumiex Maltin, din il-kapaċità m'għandhomx. Ġifieri dawn huma kollha karatteristiċi interessanti, anke pereżempju meta ir-reġina ibidluha jew ir-reġina tmut għal xi raġuni, in-naħla Maltija hija hija naħla li ħa tagħmel ħafna bżieżel, irġejjen ġodda ġifieri. Fil-fatt aħna ġieli nsibu kaxex illi jkun fihom bejn 50 u 70 beżżula ġdida biex jagħmlu reġina, mentri pereżempju, in-naħla Taljana, sottospeċi Taljana, meta r-reġina tmut għal xi raġuni, kulma jagħmlulek tnejn jew tlieta bżieżel b'irġejjen ġodda. Ġifieri, dawn huma kollha karatteristiċi li huma importanti u tant huma importanti li għalhekk in-naħla Maltija saret sottospeċi differenti. Fit-tmeninijiet fil-gżejjer Maltin kien hawn problema bin-naħal, kienu mietu ħafna naħal, kien hawn marda fil-fatt American Foul Brood u European Foul Brood li huma mard li huwa relatat ma' microorganisms, bakterja f'dal-każ, li qatlu ħafna naħal. Dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura, anke minħabba li ma kienx hawn l-għarfien li hawn illum, kien ġab ħafna frieħ minn barra, minn New Zealand fil-fatt kien ġabhom biex jirriplejsja n-naħal li kien miet u jkun jista' jagħti lil dawn il-beekeepers dak li tilfu f'dan naħal. U allura dik kienet diġà l-ewwel problema fil-Gżejjer Maltin għax ovvjament dan naħal imbagħad beda jitgħammar man-naħal tagħna u allura l-ġenetika li kellna tibda tiddgħajjef xi ftit, tajjeb? Xorta ta' il-ġenetika Maltija ħa tirrenja fuq dik ta' barra, għax ovvjament hija ġenetika li hija aktar adattata għall-gżejjer Maltin. Però jkun hemm dak li jissejjaħ hybridization bl-Ingliż. Ftit snin wara, fil-fatt fil-bidu tad-disgħinijiet, kellna problema oħra. Malta b'mod aċċidentali introduċejna dik li tissejjaħ il-varroa, li hija tip ta' qurdiena li tagħmel ħsara kbira lin-naħla. Din hija qurdiena li s-size tagħha hija daqs ras ta' labra, li din tkun qiegħda fuq il-ġisem tan-naħla u tieħu tieħu d-demm tan-naħla biex ngħid hekk u tagħmel il-ħsara. Ġorġ ċertu viruses u anke meta jkun hemm l-iżvilupp tan-naħla, fil-kaxxa, tajjeb, di tkun qed hemmhekk tieħu l-linfa tan-naħal u tagħmel ħafna ħsara. Fil-fatt din hija wieħed mill-ikbar għedewwa tan-naħal. U meta din daħlet Malta fil-bidu tad-disajnijiet, dak iż-żmien kien hawn ma' 7000 kolonja naħal. U minn daw is-7000 kolonja naħal, iktar Minn 6,000 minnhom mietu proprju minħabba din il-varroa. Jiġifieri kellna kolloss totali. U raġa' dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agraltura ġab stokk minn barra biex jirriplejsja dan naħal li miet. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk ukoll rġajna ħadna daqqa ta' ħarta. Però, Madwar ħmistax, għaxar snin ilu bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw dal-istokk oriġinali Malti għadux jeżisti jew le u sibna li għadu jeżisti. Sibna li għad hemm lok ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija. Dħalna f'ħafna programmi ta' fondi Ewropej biex nikkonservaw din in-naħla u flimkien ma' ħafna istituzzjonijiet barra minn Malta, fil-fatt għandna l-Istitut ta' Kirchheim ġewwa l-Ġermanja fejn hemm id-Direttur Dottor Marina Meischner, l-Università ta' ehm, il-Maċedonja fejn hemm Professor Alex Uzunov, daw ikkollaborajna mal-aqwa nies li hawn fid-dinja ehm, fit-trobbija tan-naħal biex din in-naħla Maltija ehm, inkomplu nikkonservawha u tkompli tkattar fil-gżejjer Maltin. Għalkemm is-sens komun jgħidlek illi isma' la n-naħla Maltija hija xi ħaġa li adattat ruħha għall-gżejjer Maltin, suppost għandek tuża n-naħla Maltija għat-trobbija tan-naħal. Jiġifieri dan huwa prinċipju biex ngħid hekk li huwa li suppost għandu jifhmu kulħadd. Però minkejja dak kollu, sfortunatament ħafna minn dawn, ħalli ma ngħidx ħafna, imma numru ta' persuni li jrabbu n-naħal f'Malta jippreferu li jġibu n-naħla Taljana u jrabbu lilha. Waħda mir-raġunijiet li huma jħossuhom iktar komdi bin-naħla Taljana għaliex jgħidu li hija naħla li hija daqsxejn iktar doċili, jiġifieri daqsxejn iktar kwieta biex taħdem biha. Aħna min-naħa tagħna, bħala riċerkaturi nippruvaw ngħidulhom isma', le, in-naħla Maltija hija naħla kwieta wkoll jekk inti tibbridja b'mod tajjeb u hija naħla illi li adattat ruħha għall-gżejjer Maltin hija iktar tajba biex trabbiha f'Malta. Minkejja da kollu, in-nies xorta ikollhom Ħafna domandi illi inti qed tgħid iċċiċati. Allura, madwar ħames snin ilu, iddeċidejna li nagħmlu esperiment kbir. Tajjeb, u għamilna esperiment fejn kellna kolonji ta' naħal Taljani u kolonji ta' naħal Maltin. Tajjeb. Ovvjament iddeċidejna li ma nagħtu l-ebda trattament lil dawn il-kolonji, la minħabba t-tmard u lanqas jekk dawn ikollhom bżonn l-ikel ma ntuhomx lanqas ikel. Jiġifieri ħallejnihom fin-natural tagħhom. Tajjeb? U dan l-esperiment illi suppost kien esperiment ta' sentejn, lanqas dam sentejn dan l-esperiment, dan l-esperiment kellna nikkonkluduh f'sena. U r-raġuni kienet illi F'sena, in-naħal kollu li kien Taljan, mingħajr trattamenti u mingħajr xejn dan kollu miet. Mentri n-naħal Malti kollu baqa' ħaj. U dan huwa tivverifika illi n-naħal ta' Malta huwa iktar adattat. Fil-fatt dik is-sena konna ħadna numru ta' parametri differenti kif qiegħed jikber in-naħal, ir-reżistenza għall-mard, dawn huma kollha parametri li konna qegħdin aħna Inkejlu tajjeb ma' dawn l-esperti anke barranin. Kull xahar konna kull kaxxa niftħuha u niċċekkjaw da' diversi parametri differenti. U fil-fatt dax-xogħol ippubblikajnieh u issa għandna l-evidenza xjentifika kollha illi jisma' in-naħla Maltija hija l-aħjar naħla illi il-beekeeper għandu jżomm biex ikollu iktar għasel, biex ikollu ħafna inqas mard, biex in-naħla tibqa' tgħix anke jekk il-beekeeper ma jagħtix kasha din, jiġrilu xi ħaġa, jimrad u ma jkunx jista' jmur jittawlilha għal tmien xhur, din hemm ħa jerġa' jsibha. Jiġifieri hemm dawn l-affarijiet kollha pożittivi għalfejn wieħed għandu Ikabbar u jkompli jaħdem bin-naħla Maltija. Meta n-naħla Maltija tiġi esposta għal dan in-naħal Taljan ta' barra, kif semmejna, hemm dan il-hybridization, jiġifieri dawn bis-sottospeċi Maltija tibda titgħammar ma' sottospeċi ta' naħal ieħor illi jiġi b'mod għaliex iġibuh il-beekeepers biex irabbuhom u f'dal-każ allura ikonna daw l-ibridi. Tajjeb, issa, daw l-ibridi edin ovvjament inaqsu il-kwalità tal-ġenetika tan-naħla Maltija. Jien xorta nemmen illi matul iż-żmien il-ġenetika tan-naħla Maltija xorta sa tieħu over. U nemmnu dan għaliex bħall-esperimenti li għadna kemm semmejna, in-naħla Taljana, dik li mhix adattata għall-gżejjer Maltin, ħa tmut. Però dawn l-ibridi jista' jkollhom ċertu problemi. Jista' jkollhom pereżempju problemi ta' aggressività, ikunu iktar aggressivi. Jiġifieri wieħed irid joqgħod ħafna attent meta jkun hemm dawn il-cross breeding jgħidulu, il-cross breeding. Il-futur li nara għan-naħla Maltija huwa dan, illi Permezz tal-edukazzjoni għandna nkomplu nedukaw lin-nies, aħna pereżempju, jiena għandi r-research group tiegħi, kull meta jgħidulna biex immorru nitkellmu fi skejjel primarji, sekondarji, immorru. Għax minn hemmhekk irridu nibdew, mit-tfal. Tajjeb? U nutli nippruvaw inbiddlu l-ideat li għandhom In-nies illi ilhom irabbu għoxrin sena, tletin sena u llum għandhom sebgħin u tmenin sena, aħna rridu mmorru fil-ġenerazzjoni tat-tfal għax huma jridu jmexxu dal-pajjiż erbat ijiem oħra. Allura permezz tal-edukazzjoni naħseb illi naslu xi mkien. Aħna l-Università wkoll noffru kors ġieli anke offrejnieh darbtejn f'sena propju fuq it-trobbija tan-naħal, qegħdin noffruh anke fuq il-Gozo Campus, u dejjem ikollna ammont kbir ta' nies li jiġu għal dawn il-korsijiet. Jiġifieri dik l-edukazzjoni hija importantissima. U mbagħad hawn anke ħafna għaqdiet illi qegħdin jaħdmu dawn l-għaqdiet jafu llum il-ġurnata kemm hija importanti n-naħla Maltija u allura id f'id naslu għal din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Jiena waħda mix-xewqat tiegħi hija din illi ikun hemm reġjun tajjeb ġo Malta jew ġo Għawdex fejn inti għandek almenu almenu ċirku ta' madwar 12 kilometru kwadrat tajjeb u f'dak ċirku anke b'inizjattiva mill-Gvern, f'dak ċirku, għax aħna nafu tajjeb li n-naħla ma ttirx iktar minn ħames kilometri, tajjeb, allura għandek ħames kilometri fuq naħa u ħames kilometri fuq in-naħa l-oħra. Testendi ftit iktar, allura jkollok ċirku ta' madwar tnax-il kilometru kwadrat. U f'dak iċ-ċirku jsir effort minn kulħadd illi, isma', f'dak ċirku ħa nżommu biss in-naħla Maltija. Tajjeb, in-naħla Maltija, nitkellmu mal-beekeepers t'hemmhekk jekk hemm bżonn intuhom il-fondi, intuhom il-flus, inbiddlu n-naħal u hemmhekk ikun hemm ċirku ta' tnax-il kilometru kwadrat illi jkun hemm biss in-naħla Maltija. X'inhu l-vantaġġ tagħha din? L-vantaġġ tagħha din hija illi jekk jiena nrabbi n-naħal u m'iniex qiegħed f'dak iċ-ċirku, jiena meta jkolli l-irġejjen li jkunu jridu jitgħammru, eh, jiena dawn l-irġejjen noħodhom f'dan iċ-ċirku, tajjeb, biex dawn l-irġejjen jiena nkun ċert li ħaj jitgħammru ma' irġiel li huma Maltin. U allura meta nestabilixxu dil-ħaġa, eh, il-ġenetika tan-naħla Maltija maż-żmien ħad iżdied, ħad tiġi iktar tajba U allura nas ikun hemm dil-possibilità illi n-naħla Maltija ntuha iktar ehm, biex ngħid hekk lok ta' kif nistgħu nieħdu stokk ikbar minnha. Mela, l-importanza tal-konservazzjoni tan-naħla Maltija hija kbira. Jekk wieħed jara dil-biċċa xogħol f'kuntest iktar ampju, jinduna illi iktar minn 90 fil-mija tal-ħxejjex u l-prodotti agrikoli li nieklu ġejjin minħabba d-dakra li tagħmel in-naħla. Mela, jekk aħna ħa jkollna din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija, din id-dakra fuq prodotti agrikoli Maltin ħa tkun Biex ngħid hekk, bl-Ingliż hand in hand. U huwa importanti li jkollna dil-ħaġa fil-gżejjer Maltin u Għawdxin. Apparti minn hekk, fis-settur tal-apikoltura, li tikkonserva din in-naħla Maltija hija importanti ħafna. Ifhimni, hija hemm ġenetika hemmhekk illi evolviet wara ħafna mijiet ta' snin, jekk mhux eluf ta' snin, tajjeb? Allura rridu nikkonservawha għaliex jekk nitilfuha, nitilfu parti mill-patrimonju naturali li inħoloq waħdu f'dal-pajjiż. Irridu naslu hemmhekk? Le, ma rridux naslu hemmhekk. Anzi, irridu nagħmlu minn kollox biex dak il-patrimonju illi ġie through din l-evoluzzjoni jissaħħaħ inkomplu nużawh f'da settur apistiku biex dawk kollha li jkabbru n-naħal ikunu jistgħu jkunu iktar kuntenti b'din l-ispeċi li qegħdin irabbu.